Programm ieħor fejn illum ħa nitkellmu fuq eh, ħaxixa interessanti fuq il-kaboċċa ħamra. Fil-fatt eh, din diġà turi il-kulur tagħha. Tindikalik mal-ewwel eh, kif se tkun. Kaboċċa ħamra, għall-benefiċċju ta' kulħadd, hija ta' nutrijent iktar mill-oħra għas-saħħa tal-bniedem. Issa dina tikber ta' daqs medju, mhux eżaġerat. Tikber trid ix-xemx. Hi tikber inqas mill-kaboċċa normali? Pjuttost tkun naqra iżgħar, għalkemm hawn kaboċċi iżgħar mill-oħrajn ukoll. Ġeneralment ma jkunux, qies medju. U tikber anke jekk ikollok x'imkien l-erja tiegħek daqsxejn dellija, ma tridx ix-xemx kontinwa l-ġurnata kollha. Tikber u tirnexxi. Issa hawnhekk inti għandek dawn diġà mkabbrin ftit, xtrajnihom minn nurseries. Dan huwa proċess interessanti sempliċi għall-konsumaturi, fisser għad-dilettant. Peress li aħna qed nitkellmu nispjegaw biex dak li jkun ikabbar id-dar, mhux kulħadd għandu ħamrija ta' roqgħa kbira, jista' jkabbarha anke ġapott, jiġifieri, u mhux se joqgħod jibda miż-żerriegħa, jaqbad imur in-nursery u jixtri ftit ċitel lest għat-taħwil. Sewwa. U tista' tixtri sitta, pereżempju. Hekk, u jtik kemm ikollok bżonn. Iva, u teħles f'kemm li ngħidlek. U inti semmejt ġopott jew jew fl-art? Isma', idealment tagħmilha fil-ħamrija fl-art, għax din. għalkemm mhix kabbarija ħafna, trid ammont ta' spazju. Issa, jekk inti ma għandekx u trid tipprova, ikollok pot ta' ċertu kobor, mhux tal-fjuri, le, għax trid trid kif taqbad tgħid ċertu ammont ta' ħamrija jew kompost biex tikber. Kemm irid ikun kbir il-pot mela? Għal pjanta waħda dejjem trid tkun pot miżerjament miżerjament ta' ħames litri volum qed nitkellem għal pjanta waħda. Kif kollok kontenatur ta' wali u font, tista' tagħmel diversi pjanti. Għax font importanti?
Importanti hu,
plus ma rridniex ninsew illi l-ħamrija trid tkun mgħobbija b'materjal organiku u anki fertilizzant. Importantissimu dawn. Meta u l-perjodu tagħhom illi tixtrihom u tista' tħawwilhom u mbagħad kemm idum biex tikber il-ħaxixa? Sewwa, sewwa. Dejjem biex tieħu riżultati għandek minn erba' xhur ta', jiġifieri, ehm.
Mhux faċli taqbad tmur is-supermarket tixtriha. Mis-supermarket hekk, imma dawn le. Dan, imma dak is-sodisfazzjon ta' li tagħmel. tara l-progress tagħha. Konna qed ngħidu, mela di titkabbar, titħawwel għal ħabta, ejja ngħidu daż-żminijiet minn nofs is-sajf 'l hemm, jew l-aħħar tas-sajf, u tibqa' sejjer sa Novembru prattikament, ha. U mbagħad ha mbagħad terġa' tibda għall-ħabta tar-Rebbiegħa. Jiġifieri għandek staġun twil tagħha din. Imma inti Pjanta waħda u tista' tieħu darba minnha. Din ħaxixa waħda tieħu. Kaboċċa waħda minn kull pjanta, daqshekk, le, imbagħad trid tibdel. L-art trid tkun mistrieħa, kif semmejt. U skuża, jattakka xi ħaġa? Il-farfett u diversi insetti, iva. Biss la qegħdin nitkellmu fuq skala żgħira. Mhux se nsemmu rimedji għax ma jaqbilx li toqgħod tixtrilha. Tieħu ħsiebha billi kuljum tittawlilha jekk tara xi farfett, għawdudu tal-fart jew dewk, tneħħih. U ssaqqi kuljum nutrijenti kemm għandha bżonn. Iva,
trid fil-bidu kif tħawwilha, la jkun għadu sħun iż-żmien, tissaqqija darbtejn kuljum. U għandek l-ewwel ġimagħtejn. Ma trix tħalliha nieqsa mill-ilma. Imbagħad tibda, ma trix tifqħatha jiġifieri bl-ilma, imbagħad tibda tara tħoss li l-ħamrija jew xi għandek għadu hu mdus. Issaqqiha skont il-konsistenza tal-ħamrija. Mela, grazzi Lynn, informazzjoni interessanti ħafna ta' kif nistgħu nkabbru l-kaboċċa ħamra id-dar. Jiena nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-Għaqla tad-Dar.